Ɛduru Yawada a, na ani ne aso nyinaa retwɛn sɛ yɛbɛtie ɛyɛ sankɔfa no. Dwumadie yi, ɛyɛ dwumakuo bi nanso yɛasene nti na nnɛ yi yɛba wo fie mu. Afrewa Lodge and Restaurant. Na sɛ yɛkasa Afrewa Lodge and Restaurant a, yɛbɛbisa sɛ ɛyɛ deɛn mpo? Afrewa Lodge yɛ awɔhoɔ gyeɛ berɛ a sɛ wo pɛ sɛ wo som obi hɔhoɔ a, wo de ne ba a, ɛte sɛ nea wo wɔ fie pɛpɛɛpɛ. Ne nnayɛ mu da dinn a ɔnnya ɛyɛ nkekaeɛ biara. Ɛba Otiman mu ha deɛ a, ɛnneɛ na Afiriwaa Lodge wɔ mu ɛrebrane. Ike Nyame ɔse Aunty Mary medɔ wo. Sɛ wopɛ aduane papa adi a, woba Afrewa Restaurant a, nea wopɛ biara wobenya wɔ hɔ. Nea sesei yɛde abɔ mu koraa yɛ dɔkono no, dɔkono no. Awia biara woba a, wobenya dɔkono ne kyenam papa paa adi. Ɛmfa ho sika a wukuta, wode ba a, wobenya wo so ne wo deɛ pɛpɛɛpɛ. Aferewa restaurant ntwa ɛntwa ɛyɛ atwamene ɛboɔ yɛ deɛ yɛdwene obiara ho nti wo ba nea wokuta biara wo nsa bɛso wo deɛ so pɛpɛɛpɛ sobolo sobolo no sobolo no Sɛ woreyɛ party, woreyɛ engagement, woreyɛ wedding, woreto wo ba din, nea woyɛ biara, sɛ yɛ yie na sɛ wopɛ nsa de asom w'ahɔhoɔ a, ɛyɛ Afenawaa Restaurant, yɛbɛma wo pɛpɛɛpɛ. Ɛnti na yɛka sɛ Fa wo haw bɛdan ɛyɛ Afɛrewa Restaurant. Esiane sɛ wobaa Sobolo no, dodoɔ biara a wopɛ biara yɛbɛyɛ no saa pɛpɛɛpɛ de ama wo na yɛde ama wo akɔsom w'ahɔhoɔ.

Ɛnyɛ me nko ara na mewɔ dɛndua yi mu, ɛyɛ me ne ɛyɛ m'apamfoɔ na ɛwɔ ha. Ɛnɛ anwummere yi, ɔnea ɔredi me ayaw a ɔrekyinkyim fidie no ma me no, yɛfrɛ no ɛyɛ Kofoɔ Dua Bɔga. Saa na mmaa no frɛ no. Nanso ne din ankasa de Moses Kyei. Ɔnea ɔde me kɔ ɛyɛ YouTube ɛne Facebook yɛfrɛ no ɛyɛ Theodor Aferi. Mene wo kasa yi, wokɔ Facebook a yɛwɔ hɔ, wokɔ YouTube nso a yɛda so yopoo.

Wokɔ YouTube nso a yɛtare mu yopoo. Ɛnɛ anwummere yi me ne ɔhene yere ɛyɛ safoa na ɛwɔ dantwie yi mu. Bɛyɛ boso naawɔtwe bɛyɛ sɛ mmiɛnsa nie sɛ yɛhyɛɛ ɛyɛ yɛ dwumadie bi ase na ɛnɛ yi no yɛbɛgyina ha na afei yɛahwɛ abu nkɔmpɔ ahwɛ yɛn akyi, na yɛahyehyɛ yɛn nneɛma no a yɛkeka ho nsɛm no nyinaa, na yɛahwɛ sɛ anammɔn bɛn na yɛatu afa ho. Yɛdii kan kasa faa ɛyɛ amammerɛ ho. Ɛnna yɛbɛkaa, yɛkaa amanneɛ, ɛnna yɛbɛkaa amammerɛ, ɛnna yɛbɛkaa obuo ne nidie a ɛsɛ sɛ yɛde ma yɛn ho yɛn ho. Ɛnna Yesa bɛkaa nkyia sɛ, Hwan mpo na ɛsɛ sɛ ɔkyia hwan? Nkyia, emu duro no sɛn na ɛteɛ? Adɛn nti na nnɛyi yehu yɛn ho yɛn ho a yɛnkyia? Mfasoɔ bɛn na nkyia de brɛ yɛn? Mekaa yei, woakae nea yɛyɛeɛ nyinaa. Mpanin, Sɛ abɔso baa na ɛma gya pa yie nti, yɛreba abɛbobɔ so na afei yɛahwɛ sɛ ɛfiri mmerɛ a yɛhyɛɛ saa dwumadie yi ase no, ɛhe na yɛaduru na deɛn anammɔn na yɛatu. sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ yɛn werɛ reyɛ afi a yɛbɛsan na yɛakɔfa yɛn ho na yɛasi kwan no mu na yɛakɔ. Me a meredi saa dwumadi yi ho kyia me, yɛfrɛ me Nkuto. Agya Nkuto a me mensuro yɛ dadepena. Meyɛ ɔkomankra. Mennane awia esiane sɛ mensuro owia. Na mmom sɛ bosuo tɔ deɛ a ɛneɛ na man. Nonson abɔ apa ho ɛyɛ meat aduonu ɛyɛ mmienu. Ɛfiri saa berɛ yi de kɔsi sɛ nɔnkorɔn bɛbɔ no, me na mɛyɛ.

Maba abedi me kunu aduane. Ɛyɛ asɛm o, abotire hene wɔ hɔ. Ɔwɔ.
Hmm, yo.

Huh ɛna nwuma yi eh
Ɛnwom no sɛ belembe na ɛsɛ asɛm wɔ hɔ
nti ɔbɛwie no ɔse nipa ɛɛprɛ wɔ yɛn abrabɔ yi mu. Na nnipa rebrɛ deɛ a, ɛnneɛ na ɛsɛ sɛ yɛsan kɔfa ɛyɛ yɛn nneɛma dada a na kane no na yɛyɛ no, na ama yɛn nananom anigyeɛ a wɔde tena ɛyɛ abrabɔ mu wɔ asetena mu no, yɛn nso yɛanya bi, na ama yɛanyini akyɛ. Ɛnnɛ yi, Ɔhene yere, nea yehu ne sɛ yennye nkyɛ. Wɔahyɛ no nso sɛ nnansa yi asɛ awuwuawuwuo no yɛ adɔɔso dodo. Wɔahyɛ no nso. Ɛyɛ nokorɛ, mahyɛ no nso paa.
Asɛ ɛnnɛ wo vem no wɔ fam o.
Mahyɛ no nso. Ɛɛ. Na wohwɛ nneɛma a ɛrekɔ so wiase no, na nea ɛbɛdi ara no, Esiane sɛ yɛn nananom no, wɔde nneɛma guu akwan mu, na na wɔdi mmara so nso. Ná wɔwɔ ɔdɔ, wɔwɔ obuo, wɔwɔ nidie de ma wɔn ho wɔn ho. Enti na onyinkyɛre wɔ wɔn afam. Nanso. Sa si hɔ si so bio. Wose wɔde deɛn ne deɛn na ɛtena ase? Wɔde obuo, ɔdɔ, nidie de maa wɔn ho wɔn ho. Ɛno nti, wɔn onyin, wɔn nyaa wɔn nyin kyɛre. Enti wɔn deɛ, na wɔn nyin kyɛ. Nti wɔn dii ɛna ne mee yɛ. Wɔn dii ɛna ne mee yɛ.
Na yɛnom, yɛ brɛ so yi, yɛn yɛ brɛ so yi deɛ, ɛtɔ da a, me hu sɛ obi fam ban ho a, na me bisa me ho sɛ, Ah, na nti asukɔnoma yi, ɛdeɛn na ɛwɔ sɛ ɛka Ɛyɛ no ma no tumi fi ateasefoɔ asase so saa. O, o, o, ɛyɛ a wo nso ɛtaa ba wo tirim? Ɛtaa ba me tirim, na matena ase ara, na me ara mabubu me ti mu nsɛnsɛm abu nkonko awɛn m'akyi, na mese, Aah. Esiane yɛn su ne yɛn ban, yɛn mmoa deɛ, yɛmfa anidie mma nea anidie sɛ no. Bible koraa sɛ fa anidie ma nea anidie sɛ no. Ɛnnɛ abɔfra gyina ne maame mpo anim kasa kyerɛ no a, na wasɔ wo yafunu. Sɛ a ɛnome na nipa tɔ ne sei nso yɛnnim yɛnnim wotumi kɔhyia pane bi na wo ne no akɔpere adeɛ bi ho a anka gyae ma no ma no mfa nkɔ nso wopɛ sɛ wokyerɛ sɛ wo ne no yɛ tipɛn afei nso so ebia woapatu abɛnyi ne ne tenten ayɛ pɛ woawo ɔno nso woawo nti wo ne no yɛ pɛ woayɛ a panin no dom de n'ano bɛdome wo. Ɛɛ, na wotwetwaa mu kaa asɛm bi, na asɛm no, me ne panyin bi kodwenee ho. Ɛno, asɛm a wokaeɛ no, panyin no faeɛ paa. Ɛɛ, twɛn na wobɛhu. Obi aka bi akyerɛ wo da? Twɛn na wobɛhu. Twɛn na wobɛhu no deɛ, Nyame sɛ yɛnka nokorɛ, mesuro panyin paa. Ntetee a mese Kofi Dankwa, Safo Dankwa de ama me nti. ama me suro panin. Enti panin kaa bi nkyerɛɛ me. Nanso ma ma ma mawɔ hɔ ama panin aka bi akyerɛ nkurɔfoɔ bebree. Ɛnnɛ saa afoɔ no nyinaa nte ase. Wɔn nyinaa nni hɔ. Wɔn nyinaa nte ase.
Panin bi ka kyerɛɛ me sɛ asɛm a nnawɔtwe a ɛtwaa mu no kaeɛ no sɛ nnɛmafoɔ nsuro mmu adeɛ nti ama yɛatwa yɛn kwan yɛn nkwa nna so. Panin no adeɛ kyeeɛ ɔsomaa me bɛfrɛɛ me kɔɔ fie. Ɔse asɛm no a wokaeɛ no Ɛyɛ nokorɛ turodoo. Na nnɛ yi, nea ɛretɔre mmabunu ne mmabaawa ase no yɛ twɛn na wobɛhu. Onipa no kɔ fie a, ɔrenkɔka nkyerɛ ne maame sɛ bi a makɔyɛ biribi ama maame yi anaasɛ papa yi aka sɛ twɛn na mɛhu na mama anaasɛ dada aseɛ ne sɛn. Na bi a ɔmaame anaa ɔpapa asɔre so na yɛakɔbɔ no adaneɛ.
Woahu sɛ Wɔde osu ne ban bi ato wɔn ho so sɛ wɔwɔ kɔmputa word nti obiara nyɛ obiara.
Ɛno nti wɔn nnoɔma sei no mmabunu no aba no wɔmfa nyɛ hwee. Wɔnsuro. Wɔnsuro. Twɛn na wobɛhu no wɔn mfa no asɛm. Ei na obi se twɛn na wobɛhu no a anaa wo ɛda w'anim. Kahyɛn kɔdu. Kahyɛn kɔdu. Saa nsɛnsɛm no nyinaa ɛyɛ owuo Na da no metenaa ha kaa sɛ, Panin anum, nnoɔma mmiɛnsa Ɛno na na meka wɔwɔ. kyerɛɛ wo sɛ obi frɛɛ me wɔ saa asɛm no ho. Yɛwɔ kɔkɔɔ, Na yɛwɔ ofufuo. tuntum, ɛna yɛwɔ fufuo. Fufuo na ɛyɛ fitaa no. Yeah. Na kɔkɔɔ no yɛ duabɔ. Saa twɛ yi na wobɛhunu no, ɛyɛ duabɔ. Ɛyɛ duabɔ. Na wo, aboa a ɔnni tire na ɛbɛka wo. Me na woaka saa asɛm yi akyerɛ me. Me ba mpo anaa wo nuanom mpanimfoɔ koraa nkasaa asɛm yi nkyerɛɛ me da. Na wo, Ɛda w'anim. Ɛda w'anim. Ɛyɛ owuo. Ka hyɛn kɔdu.
Ka hyɛn kɔdu. Ɛyɛ Mma owuo.
esum ntɔ. Ɛyɛ owuo. Ɛna nea ɛyɛ fufuo no, ah, anokware, asimasi ba yi, akwadaa no bu adeɛ o. Ne ho twa. Ah, ne ho twa. Menni ne ho asɛm biara. Mm. Nyame nhyira no. Nyame nhyira no. Ɛyɛ nhyira nko ara. Nanso na wɔnnim. Me wiase a mebaa yɛ akwadaa di m'atɛm a enti me hye me kɔ me yam enti ama me nfa m'agorɔ nhyehyɛ mmɔfra me ne wo yɛ se yɛ di agorɔ kakra na wo pɛ sɛ wo de m'anim twitwi fam a me nka wo da because me nya panin enti sɛ akwadaa ya me a ɛhye m'akoma. Enti minim sɛ sɛdeɛ akwadaa yɛ amee ahye m'akoma no, saa ara nso na medi panin atɛm a, ɛbɛhye n'akoma. Enti me yɛnhwɛ no sei, adɛn nti na ɛnnɛ yi no, yɛn awofoɔ ntumi nkyerɛ yɛn mma sɛ yɛnkasa panin anim, anaasɛ yɛnto panin animtia? Na asɛm bi te sɛ twɛn na wobɛhu, da w'anim, ka hyɛn kɔdu, Woabɔ wo ho dua o. Wotumi ka asɛm bi na panyin aka kyerɛ wo sɛ woabɔ wo ho dua. Saa adeɛ no, wɔadome wo wɔ kwan foforɔ so. Nso nkwadaa no nnim emu duro nti no, wɔntumi nkɔ nkɔka nkyerɛ wɔn awofoɔ sɛ, Ebia papa wei, meyɛɛ wei, anaa maame wei, meyɛɛ sei, ɛna waka sei akyerɛ me. Na ntɛmpa no ara no, ebia yɛakɔbɔ no adanneɛ ama nipa no. Deɛ bɛtena ase afei bɛfa ho, mfeɛ mmienu bɛfa ho mpo na nipa korɔ no koraa werɛ fi asɛm korɔ nso na akɔ da n'anim nso ampa. Agya Nkuto, woaka me asɛm bi. Wei deɛ me ara me m'asɛm. Na mete kurom, na me ba panin kɔtee papa bi mango, memmɔ papa no din, na na yɛsa nsuo wɔ saa fie hɔ, na mango no nso abere. Wonim, mmɔfra ne mango. Na me ba no faa adeɛ no a papa no kaa sɛ, Hɛ, fa toɔ no gyae guu hɔ, ɛnna ɔredwane. Nsɛm a nnome a papa no ka too akwadaa no so, ɛnnɛ aba mu. Wɔse, Wo, wobɛnom wii saa? Wobɛnom gye ɔto w'abrabɔ nsi? Ɔse, Papa, bɔne bɛn na akwadaa no ayɛ a wontumi mfrɛ me nka nkyerɛ me? Adɛn na woyɛ saa? Wei ɔsua, ɔnnim nyansa. Wo, woteeɛ? Meteeɛ, enti mekɔɔ no hɔ na mese, Papa, na adɛn na woyɛ saa? Wei ɔsua. Ɔnnim hwee. Masoma no sɛ ɔmmɛsa nsuo. Ɔse a nkorɔfoɔ toto ɛboɔ bɔ mango nom nti ɛbobɔ ne nkyɛnse so sɛe no. Ɛna abɔfra no nso kyerɛ sɛ ɔbaeɛ mango no bi atete agu fam ɛna wafa. Nti mama no de mango no akɔ na mesɛ papa wode bem. Ɔsua nanso kasa no a waka no ɛmu ɔdu dodo. Ɛmu ɔdu. Ɔsua ɔnnim hwee. Ɛnti mepaakyɛw gyae ma no nka. Masuo wo deɛ yɛ w'aka ama ate. Ɛnnɛ, saa adeɛ no a papa no de n'ano ka too ne ba no so. Ɔkaa, ɔkaa, wate no kɛkɛ. Wɔ, ɛyɛ. Wanyi amfi ne mu. Ɛyɛ adwuma wɔ me ba no abrabɔ mu. Yɛka sɛ nkwadaa nni mu adeɛ sɛ nhoma mu adeɛ, anaasɛ akyɛdeɛ, nsaanodwuma akyɛdeɛ a, obi mma. N'adwene te sɛ kɔmputa. Ɔkaa yɛ pɛ mahu.
Nso nnɛ, sɛ wohwɛ me ba no a, na wo werɛ ahow. Enti mahu sɛ, ɛmpanin ano yɛ mmusuo ampa. Ɛna ɔwofoɔ. Anyɛ koraa no, fa biribi tu wo ho fo na fa tu wo mma nso fo. Adeɛ, ne maame mmu adeɛ. Ɛbɛsi dɛn na ne ba abu adeɛ? Ne maame didi mpanimfoɔ atɛm. Ɔbɛyɛ dɛn na watu ne ba fo sɛ me ba menyɛ? Woyɛ ɔbaa awarefoɔ anaasɛ ɔbaa a wate fie, mɛfa no sɛ woadu mpanin fie so, hwɛ w'ahosiesie mu yie. Woda wo ho adagya ma mmerantewa ahwɛ wo, Saa wo ba no nso so renyi no, na onim sɛ nea woyɛ no ayɛ ade pa. Enti ɔno nso so ɔreba no, ɔrehwehwɛ nneɛma a ɛyɛ ntiantia na ɔno nso ayi ne srɛ mu ne ne ho ama mmerante ahwɛ. Na wuhu sɛ, wohwɛ sɛ saa nneɛma wei no, ɛde akwadaa no bɛkɔ tebea bɛn mu ama daakye wɔate no so aba? Enti bebree no ara nso so fi yɛ awofoɔ no. Mekae mmerɛ bi sɛ me ba panin ne obi rekasa, wɔdidii panin no atɛm, asɛm no hyee me ma mede me nsa guu me ti, na mese, Hɛɛ! Maka akyerɛ wo sɛ wobɛnya nkwa tenten a, ɛfiri w'ano, wobɛnya owuo nso a, ɛfiri w'ano. Bible koraa ka.
Mesrɛ wo, panin deɛ, hwɛ no wamfa n'anim antwitwiri fam. Ɛmfa ho ne ketewa a ɔyɛ ne kɛseɛ a ɔyɛ, ne sika a ɔwɔ ne ohia a ɛde no, deɛ Nyame ahyira no, wahyira no, wadi nkyene, enti n'ano wɔ nsɛm. Hwɛ yie na woanni opanin atɛm. Mister Stephen Asare, ɛnyɛ anwumerɛ yi yɛkyia wo. Mmerɛ ba mu a ɛɛ yɛbɛfrɛ wo. Ɛɛ me manager, asɛm a wokaeɛ yi, manager ne me dii nkɔmmɔ bi mmerɛ bi, na ɔka de sii so. Ɛɛ ne maame, manager ne maame, mesɛ maka wɔ fidua mu da sɛ mmerɛ a ada a yɛkɔɔ n'ayie no, ɛɛ meyɛɛ, medii koowaa kakra wuraa kuro no mu tie maame no abakɔsɛm. Na maame no yɛ nipa bi a sɛ worebɛwo na sɛ abusua anaasɛ wo kunu de wo kɔ maame no hɔ a, ɔbɛgye wo. Ɔgye wo a, ɔnyɛ dinsini na mmom no ɛba awoɔ deɛ a ɔyɛ expert. Sɛ maame no wɔ hɔ a. W'awoɔ yɛ tɔɔtee. Maame no nni hɔ a wobɛwu. Meka nokorɛ na akyerɛ wo. Maame no, sɛ ɔwɔ hɔ a, wobɛwo afa wo ho afa wo ba. Asɛm a mekɔte faa maame no ho no, ɛno no, na wonim sɛdeɛ na maame no yɛ no. Maame no, sɛ yɛde wo brɛ no a, sɛ ebia wanyem bosom nsia, yɛde wo brɛ no a, ɛyɛ sɛ hyinapo pɛ na ɔgye. Na wawu anim no ara no, na wahwie hyinapo no agu fam wɔ mmerɛ a wogyina hɔ. Sɛ asimasi yi n'awoɔ nyɛ tɔɔtee ma sekan nka no ma hwee nyɛ no na wahwie agu w'anim nyɛ sɛ ɔregye nsa no akɔtɔn o na wafa o ɛno ano no na awoɔ ka wo a yɛsɛ woto kosua kɛkɛ wowo te sɛ nea biribiara nni hɔ na wɔn a mmerɛ ni mu no wɔn yɛ asoɔden no sɛ maame no deɛ yɛnkɔ ne hɔ no na yɛakɔdi sukuu Yɛayɛ sei ɛɛ, ne wɔn a wɔmmu adeɛ no, sɛ wɔn awoɔ no mu yɛ den a, na ɛno ara ne sɛ yɛmfa no nkɔ ɛyɛ tɛtɛkwahyi, yɛmfa no nkɔ Korle-Bu. Saa mmerɛ no nso, kaa wɔ he? Nti sɛ emu yɛ den na mofrɛ maame no a, yɛse ɔmman wo, ɔmfie wo, nti bebree no ara wu. Nti asɛm a woka yi no, nkwa. ne owuo wɔ onipa w'anom mu, na nea wopɛ no Bible sɛ wobɛdi so aba. Another version of the Bible sɛ nkwa ne owuo onipa w'anom wɔ w'anom mu. Tie nea ɔka no, ɔse w'anom wɔ wo w'anom mu, nyɛ sɛ obi na ɛde ahyɛ w'anom o, ɔse wo w'anom, wanka sɛ obi de ama w'anom o, na nea wopɛ no wobɛtwa so aba. Bible no baabi saa na ɛno nso aka o. Nea edi kan no, ɔse nkwa ne owuo wɔ nipa w'anomu, na nea wopɛ no wobɛdi so aba. Ɛna wei nso deɛ, ɔse wobɛtwa so aba. So wohu sɛ ɛyɛ nsɛm no mmienu o, nso ɛka asɛm korɔ no ara. Etwa ne adie, difference wɔ mu. Nanso no, nea yɛreka akɔsi yi ara ne sɛ, yɛnhwɛ nea yɛde regya nkyirimma. Kwan bɛn na yɛtete yɛ yɛn mma a nnɛyi efi mfie dunwɔtwe, ebi koraa nnya mfie duguɔtwe, kosi mfie aduanan na nnipa no fam baa ho? Nso yɛakenkan wɔ Bible mu sɛ, Nkwa tenten yɛ akyɛdeɛ, na onipa, yɛama wo mfie aduɔson, ɛboro so a aduɔwɔtwe. So ahu? Nea aka yɛ ɔbrɛ nko ara. Nea aka yɛ ɔbrɛ. Na mmom adɛn na nnansa yi deɛ saa nneɛma no yɛnhu no ne saa? Ɛnnɛ me ne obi redi nkɔmmɔ na meka kyerɛ nipa korɔ no sɛ, M'ani bieeɛ a me maame na ɔyɛ adwuma no a ɔde yɛn baa Kwamma wɔ Rara no, mehuu mpanyimfoɔ bebree pa ara, na nkɔkora bebree, mebobɔɔ bi din bebree. Mebobɔɔ mpanyimfoɔ bi a menim wɔn bebree. Ɛnnɛ yi, mede rara reyɛ mfatoho, ɛfiri sɛ rara na meteɛ. Sɛ yɛwura kuro no mu a, yɛnni ɛyɛ nkɔkora ne mmerewa wɔ mu. Sɛ wowɔ bi a, bobɔ wɔn din seesei a me ne wo kasa yi. Sɛ obi wɔ hɔnom a wanya mfeɛ bɛyɛ sɛ aduokron wɔ rara. Obi a m'ani tua no yɛ Afomagya Biafuo Kumah. Ɔno koraa ka kakra ansa ɔbɛnya aduɔkron. Ɛne Bukari. Ɛna Bukari. Ɛna hwan bio? Ɛna hmm ɔmo bu. M'anan nom. M'anan. Wo deɛ wo wo mese kuro no nyinaa wo nnya nipa bɛyɛ sɛ du. Nipa bɛyɛ du. Ɛwɔ mu. Ɛyɛ nokorɛ. Deɛ nti na ɛte saa. Ah. Na yɛn yɛn nom yɛn mpo a sɛbi yɛbɛka sɛ yɛwɔ anim wo no yɛn nwui na nkwadaa. Nketewa. Ɛnam yɛn akyi ɛɛwu ɛhunu Ewuo no nso nyɛ anika wuo. Ɔhene yere, ɛm sɛ deɛ ɛdidi akɔ asɛm wei mu paa. Ɛyɛ asɛm o, de kyerɛ sɛ, woahu sɛ asɛm a Bible nso kaeɛ, ebi nso ɛna ɛreyɛ adwuma yi. Ɔse awieɛ mmere no onipa bɛyɛ sika pɛfoɔ a ɔpɛfoɔ. Ɛnnɛ nkwadaa no wɔn pɛ hyerɛnn. Gyina hɔ.
Nanso wɔn mpɛ brɛ.
Gyina hɔ.
Me wɔ ɛyɛ den nursery no ne yɛka kyerɛɛ me sɛ ewiase ɛɛbɛsɛe. Atɛmu da bi wɔ hɔ na ɛnkyɛ. Yesu Kristo reba. Ɛnkyɛ no, matena mfeɛ aduonum. Ɛnkyɛ no, mfeɛ aduonum apa ho. Ɛno nti, yɛbɛyɛ dɛn na yɛahu sɛ ɛnnɛ yi no na ɛyɛ awieeɛ da no? Ɛfiri sɛ metee sɛ ɛnkyɛ no. Ɛyɛ teteete asɛm. Ɛno nti, yɛntumi nkyerɛ sɛ ɛnnɛ yi no a yɛwɔ mu no yɛ awieeɛ mmerɛ. Na mmom no, asoɔden.
Ɛne asoɔden ne aniberɛ. Sika pɛ. Me yɔnko kita kar, me nso mekita bi. Ɛno nti, ɔkwan a nipa korɔ no faa so nyaa ne kar no, ɔno ɔnka nkyerɛ wo. Wo nso woahu a w'ani bere. Enti wɔbɛdaadaa wo ase o, ɛnyɛ hwee o, ɛyɛ akokɔ pɛ na wɔde yɛ adeɛ no. Wokɔ wuram wie a, yɛse wo fi mu a, wobɛwu. Afei yɛse fa wo maame bra.
Fa sumasi bra. Mm, fa wo yere bra.
Fa suma, mekae Fa bere a w'abakan bra.
Odenke de me kɔɔ Togo baabi. Mm. Na yɛne Rarafoɔ bi na na ɛwɔ Togo. Mennim wo din. Na nnipa no ne Odenke kɔɔe sɛ wɔrekɔyi sikaduro. Nnipa no bɛdaadaa Odenke sɛ wɔde akokɔ na ɛbɛyɛ. Nti wɔkɔeɛ no, na kyerɛ sɛ ankɔyɛ akokɔ. Ɛyɛ borɔdeɛ a ɛgyinagyina hɔ. Na woka wo wɔn wo kɔ wo kɔ ne asi kotwa borɔdeɛ no, na wotwa a, na yɛakyerɛ wo sɛ hwan pa ara na wodɔ no wɔ w'abusua mu. Enti wɔyi adeɛ no to hɔ ara sɛ ayi nsuo, na sɛ ɛyɛ wo maame na wodɔ no a, na wabɛda nsuo no mu, na yɛde sekan ahyɛ wo nsa sɛ fa wɔ nsuo no mu, kyerɛ sɛ woaku no ara ne saa. Na Odenke, na Ɔayɛ no ho mɛyɛ mennyɛ mɛyɛ mennyɛ na n'adamfo no de ɔno de ɔno yɛeɛ. Ɔno de ɔde ne maame yɛeɛ. Nti Odenke nso bɛyɛ no ɔsuro. Me na wɔde me agyina ɛdan no akyi. Wonim sɛ mmaa yɛn ano ka nsɛm. Nti nea wɔyɛ nyinaa na mehwɛ wɔn na metie. Ɔdenka huu sɛ ne maame abɛda korowa ne nsuo no mpɛ, ɔse, Ah! Mentumi nku me maame! Mentumi nyɛ saa! Me maame na awo me, na me mpo, ɛhe na mede sika no kɔ? Manya bi a, ɛnyɛ hwee. Ɛnyɛ yɛn nyinaa na yɛaba wiase sɛ yɛbɛnya sika. Nti me deɛ, simasi menyɛ. Papa no nso, wokɔ a wobɛwu, ɔse, mekɔ a menwu. Sɛ mɛku me maame deɛ, ɛneɛ menwu. Ɛna ɔbɛsɔɔ me nsa, ɛna ɔtwee me, ɛna yɛkɔforoo kaa, na yɛbaeɛ. Nipa no bɛnyaa sika. Ne ho nsɛm bɛpuee bebree. Ne nuanom bɛwuwuui ara ma kyerɛ sɛ ɛbɛyɛɛ nsɛm bebree. Abira ha yɛ kwan o. Ɛyɛ kwan ho. Nka mɛbɔ din. Ɛno nti, saa nneɛma no ka ho. Na sikanibere ahyɛ yɛn mmɔfra yi ma. Ɛna afɛfɛdeɛ. Wo nsa nnuruu hɔ a, ɛnhuru sɛ wotene wo nsa akɔduru hɔ. Twɛn na wobɛyɛ tenten na wo nsa aduru hɔ. Nso nnɛ yi nkwadaa no mpere, ɛpere. Wɔntwɛn mma wɔn nsa nnuru hɔ na mmom wɔhuru tra. Ɛdeɛn na ɛde bɛbrɛ wo? Ɛde owuo. Ɛna adeɛ no nso a wɔmmuo no, abɔfra hunu panin a, na abɔfra no rehwɛ sɛ panin mmom nkyea no. Na wokyea no nso so koraa, wowɔ panin no sɛ agya, seesei nkwadaa no, wɔn na ɛyɛ mpanimfoɔ na yɛyɛ mmɔfra. Wo wate wo nse aduasa kyea abɔfra no. Sɛ ɛbɛyɛ a ɔbɛbue n'ano agye wo so na wabɛhwɛ wo style bi na wagye wo so ahyɛ ne mu. Nso wo ne no nni asɛm, wo ne no nko da. Wahu? Nneɛma nneɛma sei na ɛkɔ so a, ɛnyɛ fɛ. Afei nso mma tan yɛntu yɛn mma fo. Yɛntumi mfa yɛn mma ntena ase ntu yɛn mma fo. Menim ɔbaatan bi wɔ hɔ a, ada no mekaeɛ, mɛsan aka. Ɔne Maame bi nyaa akasakasa kakra. Wohu sɛ mmaa deɛ baabi a mmaa wɔ biara ntɔkwa wɔ hɔ. Nanso nse ne tɛkyerɛma mpo, wɔko. Enti akasakasa kakra no a ɛbaa ɔne maame no ntam no, ne mma susua, nkumaa, nketenkete, nketenkete. Ɔbaatan yi de maame no asɛm si hɔ a, na ne mma no tete ne ho. Na ɔreyɛ maame no kyerɛ nkwadaa no. Na nkwadaa no resere. Nti nkwadaa no nso wɔ hɔ a na wɔn nso aka bi agu hɔ, maame no reka na nkwadaa no reka, maame no reka na nkwadaa no reka, na wɔdi maame no atɛm ara. Wɔhu maame no a na wɔgu fam twee na wɔresere atoto maame no din koraa. Nti mehwɛ adeɛ no di na mese, ah, ababaawa wei wode wo mma rekɔ owuo mu o, wɔn deɛ wɔsua. Deɛ woyɛ no wo ba no nim sɛ ɛyɛ nti na woyɛ. Abɔfra biara gye ne maame ne ne papa di. sɛ nea ne maame ne ne papa yɛ no, ebiara yɛ. Enti osua afi wɔn hɔ. Enti sɛ wode akwadaa tena ase ya panin a, kyerɛ no a, ɔrebenyini no, ɔbra bɛn na ɔbaa bɛbɔ? Asɛm sɛ bɛ. Atiefoɔ. Ɔbɛdi wo koraa w'atɛm wɔ fie no, woahu sɛ na wiase. Atiefoɔ, wei yɛ asɛm sɛ bɛ. Ɛɛ, ɔhene yere. Agya.
Mmerɛ bi, nea wokaa yei ara, me ebi apue m'anom da. Mekɔɔ fie bi mu, na Ababaawa bi ahae dan wɔ fie hɔ, na sɛbi na n'ani akankye kakra, nti na n'ani yɛ kyew. Ɔɔ, asɛ mehwɛ me baabifoɔ no bi. Na sɛ na ababaawa no wɔato no din wɔ fie hɔ. Na ɛɛ, abɔfra kumaa bi, saa mmerɛ no na ɔbɛyɛ sɛ mfie bɛyɛ sɛ nson, nsia nson hɔnom. Nti sɛ ababaawa no rekɔ a, Ná awofoɔ no frɛ no din bi, nti wɔn gu so a wɔn frɛ no din no, din no mɛbɔ akyerɛ wo. Na wɔn se ɔde yaa nifa wa, kyerɛ sɛ n'ani yɛ fa, nti wɔn frɛ no yaa. Nanso ɛnyɛ ne din ankasa no no. Nti ɛwɔ mu wɔ mu wɔ mu ara na da koro bi, wɔn wɔ hɔ ara na ababaawa no a wahae dan no, ɔhyɛ ataadeɛ Kwasiada na ɔkɔ asɔre, nti ɔbɛhyeneeɛ no Ɛna abɔfra ketewaa no, sɛ wɔfrɛ no Yaa Nifawaa, ɔbɛseneeɛ pɛ ne abɔfra no bɛbisa sɛ, Yaa Nifawaa, worekɔ he? Ɛna ɔse, Me na wofrɛ me saa no? So woahu? Ɛ, medaase.
Asɛm a mereka yi no, ɛsii, ɛsii wɔ kuro bi so. Na, woahu? Ɛba no saa a, abɔfra no nnim sɛ ɛyɛ bɔne o. Ɔnnim sɛ sɛbi ɛyɛ ɛfe no bi na moredi ɛyɛ nnipa no. Ɔno bɛfa no sɛ ɛyɛ asɛm papa. Wahu? Ɛnnɛ yi, deɛn na yɛreka wɔ sankɔfa dwumadie so? Nea yɛreka ne sɛ, mesrɛ awofoɔ pii, yɛn mma no awuwuawuwuo no bi firi yɛn. yɛmfa yɛn mma ntena ase na yentu yɛn mma fo. Mekae sɛ matea me ba ma yɛadi me atɛmpɛn wɔ kurom ha. Asɛm wei remfi m'ano da. Me ba reyɛ mfomsoɔ. Menim sɛ n'abrabɔ da nsaneeɛ mu. Ne daakye nti, yɛn mma nso daakye nti na yɛrebrɛ. Enti me ba no akyea me, metene no. sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ne daakye bɛyɛ fɛ ama wo hu no a, wo nso wo koma tɔ yam sɛ, Ah, Nyame ama me adom akyɛdeɛ, ɛ, wakyɛ me onipa. Abɔfra yi sɛ ɔnte aseɛ, ɛna metea no. Nkorɔfoɔ a ɛte nkyɛn sɛ, Oh, wompɛ wo ba no asɛm. Ah, wo ba afa ne nua adeɛ a, na woama no ade no kotodwe aweawea, ɛ, ayi, lɔ, lɔre kwan so. Wonyɛ baatan pa, wotan wo ba no, Wotan no, na me sɛ metan no a mepɛ. Nea abofra no pɛ sɛ ɔde ka n'abrabɔ no ho no, mente aseɛ. Ɛyɛ korɔ no, memma ho kwan. Ɛnnɛ, saa me ba wei, wo deɛ, sɛ wode deɛn koraa si hɔ a, ɔde n'ani hwɛ. Ɛno nti, obiara ka sɛ, Oh, Asumasi deɛ, Ɔno deɛ korɔ no deɛ yi me firi mu ɔnte saa nanso mmerɛ a ɔhyɛ aseɛ no a na metea no no yɛdii me atam atam die no nso amfa me ho ɛsiane ne sɛ mano yi saa na Nyame Nyame nim sɛ ɛno na ɛbɛfata me me hwene yi ɔnim sɛ ɛno na ɛbɛfata me nti wodi me atam a me mfa me ho mepɛ me ba no yie ɔpɔn nea ɔyɛ nyinaa korɔ no nni n'afa. Ɔde n'adamfo bi dii n'akyi kɔyɛɛ adwuma maa obi. N'adamfo no kɔwee obi mpaboa. Maame no kaa sɛ, Asimasi yi deɛ mete no so a na masɔre. Ɔnyɛ korɔmfoɔ da. Saa adeɛ no a ɛfii me ba no mu no, meda Nyame ase. Na menim sɛ Nyame bɛsesa no. Ɛno nti na awofoɔ. Enti awofoɔ, yɛntu yɛn mma fo. Nokorɛ. Wo deɛ ka.
Wo deɛ ka oo, ka. Mma obi koraa ntena nkyɛn nka sɛ woyɛ hann hann. Me, yɛtoo me din sɛ Mia Mary Gyata. Mia Mary Gyata, mepenee so. Mefaa obi ba, na ɔyɛ mfeɛ nnan. Mekitaa no, obiara tee me nka kurom ha. Obi kɔseesee no, memaa nipa no kɔɔ prison. Yɛdii me atɛm, amfa me ho papa. Esiane sɛ nea meyɛ no, ɛyɛ nti na meyɛ. Enti ɛduu baabi na akwadaa no yɛ ne ho sɛ ɔresoro no, metea akwadaa no, na akwadaa no bu sɛ ɔrenyɛ me ba nti, ɛnnɛ abɔfra no, ɔte me nka sɛ na n'ani agye, ɔse, Ao, Maa! Mentumi mmɔ wo din mpo da. Nea woayɛ ama me no, Nyame nhyira wo. Ɛnyɛ wo na woteaa me a, ye, anka mawu o, anka maporɔ, anka masɛe. Ɛnnɛ, hwɛ m'awareɛ reyɛ akɔnnɔ. Ɛnyɛ wo a, ntetee a wode maa me, kasakyerɛ, ɔse ɔkae sɛ meka kyerɛɛ no sɛ, Ei, ewiase no asu, nanso woanhwɛ yie a, wonkɔ mu. Ne wura mfii saa asɛm no da. Ɔde atu ne ho fo. Wokɔhwɛ me ba no aware a, na ɛyɛ fɛ kwa. Ɔse na onim sɛ metan no. Onyiiɛ na ohuu sɛ ei maame yi aboa me, menyae ne din bɔ da. Ɔse odi atea wo ba. Ɔhene yere, yɛyɛ adidi akɔ yɛn mmerɛ no mu ɛsiane sɛ nea yɛreka yi ho hia. Ɔba, ɛna anaa agya bɛsie ne ba no ɛnyɛ ɛsiane sɛ ɛnyɛ saa na Nyame ahyehyɛ no.

Yɛwɔ akontaa bi bu. Mmofra no nso a Nyame de wɔn ama yɛn. Ɛmfa no sɛ me na mewoo me ba, nyɛ obi na ɛwoo me ba maa me. Daabi. Yɛwɔ wɔn ho akontaa bu daakye. Ɛno nti mɛsrɛ sɛ yɛnsan nkɔ yɛn akyi na yɛnkɔfa tete amammerɛ no mmra bio, na yɛmfa ntete yɛn mma. Mekaa sɛ yɛn nkɔlaa bere mu Medi obi atɛm a, me nua Agama anaa me papa ma no hwe me. Sɛ Agama nhwe me a, Kwame Anwako bɛhwe me. Kwame Anwako tumi hwe me na Anɔ, Aminu Anɔ, Bognizer, ɔno nso ahwe me aka ho. Nti ɛtɔ da bi a na mese wɔmpɛ m'ase. Na mese wɔ afuo kumaa anaa afuo apa ni na wɔakyere me na wɔatua me. Ɛnnɛ mɛtumi aka se saa ɔtua no nti, amanfoɔ se yareɛ bi de hɔ a ɛte. Menhuu bi da bɛpem ɛnnɛ yi. Na yɛnim sɛ wɔ ha yɛ nsoso Na wɔde nsa yɛ yareɛ no, na ɛsɛ tea yɛ. Nkɔmmɔ no ayɛ dɛ. Yɛ. Ɛno nti, yɛ, mesrɛ awofoɔ no. Yɛnsan nkɔfa. Yɛnsan nkɔfa.
Yɛn mma no pue na wɔba fie a, yɛne wɔn nkasa. Yɛne wɔn nkasa. Wokɔɔ abɔnten, deɛn na ɛsiiɛ? Wokɔɔ abɔnten, woanni panin biara atɛm. Sɛdeɛ ɛteɛ biara, woyɛ ɔwofoɔ nti, ɔbɛka akyerɛ wo, na watu ho anamɔn. Yɛnsan nkɔfa tete amammerɛ no, ɛfiri sɛ. Wokan Bible koraa a, ɔse afe biara na Job na odi ma ne mma. Na osuro sɛ ne mma no ebia na wɔayɛ bɔne bi. Bible na ɛka o. Ɛno nti na odi ma ne mma. Nti Bible sɛ, sɛ bɔne bi wɔ hɔnom a Nyankopɔn yi koraa kyerɛ no ma no tu so anammɔn. Ɛno nti na na ɔbonsam ani sa Job sɛ, ooh, ɛnyɛ nneɛma a ɔde ama Job nti na N'ani ku wo ho, na gye firi ne nsam. Fa wo nsa ka ne dompe na hwɛ. Na hwɛ. Ka sɛ ɔbɛkasa atia wo. Ɛhɛn, Job chapter, seems chapter one or chapter two. So wate aseɛ?
Ɛno nti, nea yɛreka ne sɛ, yɛnhwehwɛ yɛn mma no da biara wɔpue kɔ baa, anaa nnawɔtwe biara yɛne yɛn mma no nkasa. Ebia na wakasa atia panin bi. Ebia na wayɛ biribi a ɛnsɛ sɛ ɔyɛ. Watu ho anammɔn apa ho kyɛw, na wode wo kra ato hɔ na woagye fie no nkwa. Sɛ tikyani koraa na wo ba bɛkasa tia no a, kɔpa no kyɛw. Kɔpa kyɛw.
Sia ne sɛ me, me ba fi sukuu ba na ɔde complain ba a, mese, Minhuu tikyani a wayɛ ade pa a wahwe wo da anaa watan wo. Tikyani bi apa akwadaa a ɔbrɛ ne ho ase. Menka nhoahoa me ho. Me ba yi a ofi secondary sukuu aba yi, Tikyani biaa nni hɔ, kyerɛ sɛ wɔwiee sukuu koraa tikyafoɔ no faa no ayɔnkoɔ. Gyasi ka hɔ wei, wɔama no afi bɔɔden, ɔsɔfoɔ bi afa no ɔte ne nkyɛn, ahobraseɛ, obuo. Ɛhe wohyɛ tokuro mu a ɔba abɛkyea wo? Aka minute mmienu na. Wo ne no di a,
ɛno nso ma nkwatenten. Sia ne sɛ, obuo ne ne di a wode bɛma wo maame, wo papa, panin, ɛna w'adwuma mu adwuma mu mpanifoɔ nyinaa no, ɛbue kwan ma wo. ɛbɔ kwan to hɔ ma wo. Ada no a yɛkae me kaa sɛ, Esiane obuo ne nidie nti, ɛma wotumi nya awareɛ, ɛma wotumi nya adwuma mu kwan. Baabi a anka w'ani nna no, esiane obuo ne nidie a ɛwɔ wo mu nti, ɛma wo yɛtumi fa wo. Menim obi a esiane ɔyɛ ɔyɛ maid, nso sɛnea ɔsi fa som yɛn, yɛabɛpagya no kɔ aburokyire sɛ obi a wɔnkɔhwɛ nnipa no. Ɔkɔhwɛɛ nnipa no, yɛse yɛmma wɔn abio, nso yɛwɔ adwuma. Ɛnnɛ ne fie ayɛ yie. Esiane obuo ne nidie nti nso, nnɛ wobɛhwɛ abofra ketewa, sɛnea yɛadi kan kae no, wɔmfa obuo mma panin. Panin no bi nso so wɔ hɔ a, wɔn nso mmu wɔn ho. Siane sɛ wonim sɛ manyin baabi a maduru no, ɛnyɛ me ne asimasi na ɛyɛ sɛso, tipɛn so. Enti ɛwɔ sɛnea wobɛbɔ wo bra na ɛwɔ sɛnea ɔno nso bɛbɔ ne bra. Na wode wo ho fɔrefɔre no a, ɛbɛma no anya wo mu kwan

Wahu? Enti yɛwɔ panin a ɔde n'ano toto nkwadaa anim. Mepamokyɛw mpanimfoɔ, monnyae. Mo, seesei nkwadaa no, mo, moahu sɛnea tebea a wɔwɔ mu. Mommfa mo ho nhyehyɛ nkwadaa no ma wɔnkeka nea wɔpɛ nkyerɛ mo. Wɔn ne akwadaa di mo atɛm a, ɛyɛ me yaw o. Hye me papa. Enti me nso menkasa panin anim. Nti obuo ne nidie ho hia. Nti obuo ne nidie no, ɛho hia. Esiane sɛ ɛbɔ kwan to hɔ ma nnipa. Ɛma nnipa nkwa. Ɛma nnipa yiyedie. Ɛma ɛsesa nnipa hyɛberɛ. Ɛboa paa. Asem a woka yi ama makae. Wonim sɛ. Ɛretwa wɔn nkwa nna so dodo. Ɛyɛ awerɛhoo. Ne nyinaa yɛ ani a ɛtra anintɔn. Ɛnan a ɛyɛ hare kɔ bɔne mu. Nsa a ɛyɛ tenten fa nea ɛnyɛ ne dea. adwene a ɛtra adwene nteaseɛ so. Wo ne nipa no gyina hɔ nso na wodwene bɔne ma no. Wo ne no redidi nso na wobɔ mpaeɛ sɛ wɔ w'akoma mu a anka aduane no mfa ne tirim. Wo ne wo kunu da hɔ nso na wonnwene yie mma no. Wo ne wo yere wɔ hɔ nso na wonnwene nni. Wowɔ adwuma mu na wotwitwa nkurɔfo wɔn nan nti, obi anyinkyan wo, wo dibea nti na woka n'anim kasa kyerɛ no sɛnea ɛnsɛ sɛ woka. Mama, ɛnnɛ anwummere yi, mekyia wo. Ɔkyeame Addo, mekyia wo. Na asɛm a na mereka no a manka anwie no, ɛyɛ Ɔkyeame Addo yere, ɔde yaw kasaeɛ, na mekɔbam no, sɔɔ ne mu. Hwɛ m'anim dinn na ɔse a nkutoo sɛ nyɛ wo a ma me ne kasa a kasa bɛyɛ sɛ nsia na mennim sɛ maame no te kasa bebree saa. Ɔka Ayigbe bi, ɛnyɛ Ghana deɛ yi bi, ɛɛ Benin Ayigbe no bi, ka Alata kasa ka, ɔka nsɛm bebree na mese wow. Nansa yi ara topic wei mehwehwɛ mu na.